Алып бардым, нәрсә бу нәрсәгә? Мен әйттем, бәттә эшлә, моның кәефен төшерсәм, булыр сиңа соңында неме? Атасы, Әйе, атасы аны башланыр. Әйе. Ассаламу алейкум, җәмәгать, башлап карыйк әле. А, Бүгенге җылы айме, эссе дүшәмбе. Ә? Ой, бик кызу урамда. Уф, Әйе, киттек әйдә. бик кызу. Э, Кызу дигәннән, әйма, мин эм, Telegram укыйм бит инде, әйбәт Telegram каналларга бик күп язылганмын, шуларның берсенә тап булдым. Алар- Ул да булса рассказы о смешной России. Так, нәрсәләр турында сөйлиләр анда? Менә аның авторы дисәм, име, озын кергере. Син аның авторын беләсеңме? Мин аның авторын былай якынча беләм кебек, әйме, ләкин шикләнәм, ул ник улмы юкмы? Может, ул хатын кыз, может, ул ир-ат. Так. Может, ул Яра, нәрсә гаҗәпләндерде сине? Мин нәрсә гаҗәпләндерде?
Яза берсен. 25 градус булсын инде безнең Рәсәйдә. Аннан югарырак булса, все, бетте баш. Мин яратмыйм аны шулай. Гомумән, әгәр дә сез эссе телисез икән, барыгыз әле җылы якларга, көньякка таба чабыгыз, диде инде. Мин э, нинди фикердә? Мәсәлән, мин үзем үземне әйтәм инде. Безнең ике аебыз, ә җәйнең ике ае Ул менә 20-25 градус булсын әйем, менә шулай, менә ул ясканча булсын әйем. Ләкин бер аю аның эссе булырга тиеш, минемчә. Мәсәлән, шул ук, юк, монысында күчте инде, мәсәлән, мин июль дип алам иде. Эссе айларның берсе дип июль әйме, менә, менә, кыл уртасы дигәндә инде әйме. Ә август менә самаграк шундый, менә уже көзгә таба барсын әйме, монда киресенчә күрәсең бит әйме. Менә мин аның белән ризалашмыйм. Русчайт мышли, жар, кәшти, не ломит. Әйме. Су буенда я, дустым. Бу бит синең фикерең, Роберт. Килешәм.
Бу бит синең фикерең, ә башка кешеләр дә үз фикеренә лаеклы. Алар үз фикерен мөмкин э, белдерергә мөмкин. Юк, тукта, алай түгел. Бераз мин килешәм аның белән, ләкин ул да бик хәйләкәр бит. Ул бит инде белә торып инде язды шуны, әйме, һәм э, кешеләр ике лагерьга бүленәсен белде бит инде. Юк, Роберт. Дешәбе син үзең белән кайсы Юк, ул беләсеңме, ул бары тик шушы үзенең язмасы белән кешеләрдә төрле фикерләр кузгатырга теләде. Әйе, ике лагерьга уята дим. Берсе әйе, без синең белән килешәбез, икенчеләре юк килешми. Син кармагына эләктең. Килешәм, юк, менә шуңа күрә бу тиңдә барыбер. Гәрчә автор үзе дә аның шулай гына булырга

Ләкин ул бит, әйтәм ич, ул мәсәлән, июнь аена бик туры килә. Менә печән вакытына әйме, аның э, яңгыр да яусын әйме шунда, әкрен генә, э, җылысы да булсын. Менә шундый салмак җәй булсын. Менә синең менә шушы темаңны дәвам иттереп, э, Әйе. минем дә бер э, кызыклы гына яңалык бар. Кызыклы дип инде кирәкле актуаль яңалык. Безнең бит инде э, башта булды бик нык салкыннар. Әйе. Әйме? Юк, тукта. Соңыннан тыңлап тор, тыңлап. Бүлдермә әле. Ярый, ярый. Соңыннан китте безнең корылык. Һәм менә яңгырлар күп яумаган атналар булды бит инде безнең, әйме? Бик эссе, бик шундый корылык булган. Бу беренче чиратта кешеләрнең үзләренең үз үзләрен хис итүләренә генә түгел, ә авыл хуҗалыгына да зур йогынты ясады. Һәм безнең быел авыл хуҗалыгы нәрсә дип әйтәй уңыш әйме уңышны күпкә азрак алачаклар икән төгәл саннар турында сөйләгәндә димәк дүрттән бергә диярлек кимегән безнең татарстанда быел уңыш менә шундыйрак яңалыклар һәм моңа инде әйтүемчә башта салкыннар ә соңыннан Корылык, йогынты ясама. Мин, Менә мин, шул. Мин бераз соңгы нәрсә әйттем.
Менә син әйткән эсселек бик эссе булсын, бик эссе булсын. Бер ае.
Ул как раз мощный җир өчен не бирелә торган ай. Мин сиңа тукта, яңгырсыз булсын. Син әйтәсең, салкын булды дисең. Әйе, салкын. Кайчан салкын булды?
Мин аны гомумән сизмәдем дә ул салкыннарны. Уразадан соң да җылы булды, әйме, гомумән. Юк. Ул беләсеңме нәрсә? Ул ул җылы иде. Ул теге эссе түгел, шуңа күрә салкын дисең син. Ну, шулай. Җәйгә туры килгән шәй теге. Әйе, әйе. Болай дөресен генә әйткәндә, салкыннар юк иде, ну, болай туңгырылып йөрү. Хәтерлисеңме, безнең бит әле хәтта шундый кайбер районнарда боз яуган вакытларда булды. Әйе, моның кызы. Әйе, ул бит әле монда яумый дип башка җирдә алай түгел дигән сүз түгел. Әйе.
Төрле яңалыкларда без Күрдек, чынлап та, боз яуганнарын да, әйме, уҗымнарны әнә шулай тар-мар Уҗым бозаулары.
Димәк, э, менә шул, ничек кенә булмасын, нәтиҗәсе менә шундый аянычлы дип әйтсәк, аянычлы да түгел, ләкин барыбер бик үк күңелле түгел. Дүрттән бер Гә? Кимегән. Кимиячәк инде. Бу кимимәде бит әле. Ахыр чиктә, э, әйе, нәтиҗәдә шулай. Бәлкем, кем белә, бәлкем, э, киресенчә, күбрәк булыр. Фирдус Тимаев. Так.
Әлеге дә баягы Фирдус Тимаев. Шырра! Мондый тавышлы Фирдус Тимаев безнең. Авызыңа кергере урысча җырлый башлады. Чынлап.
Әле мин ишетмәдем, күрмәдем. Э, Беләсеңме, кемне килештерә, кемне кыландыра, кемнән тегәни пародия ясыйдыр инде. Иван Кущин.

Юк, килешәм, ярар инде җырласын, башка мәйданчыкларга чыга барсын, әйме. Ләкин андый э, тәҗрибә алган безнең җырчыларыбыз бар. Әйе, алар күп. Русия, әйе, Русия җырлаучы.
Һәм алар, извините меня, бөтенесе дә Hyundai-да йөриләр икән. Ага. Аңлыйда, аңладың? Э. Нинди Hyundai-да? Нинди? Акцентта. Hyundai акцентта йөриләр, әйе. Өчесе бергә. Аның беләсең берсе кем? Ришат дустым бик рәсәп көләр. Ришат әйме берсе җырлады. Русия.

Эстрадасын бераз гына теге кәефен төшергән яңалыклар ишеткәнсеңдер татьюшка белән әйме нинең ришатның аерылышуы ләкин бу бит инде бик күптән булган хәл әйе бик күптән булган хәл гүзәл әйе бигрәкләр күптән булган хәл ләкин менә кичәме өченче көнме фирдүс аларны дуслаштырды Ух ты!
Ух ты, пух ты, әйем. Ух ты, мы вышли из бухты. Әйем, не суксына. Бик әйбәт булган.
Йо, әйе, синнән дә бик әйбәт булган. Ләкин белмибез, ну, тегене. Ә ничек гомерлеккә дуслаштырды микән? Ничек дуслаштырган?
Сәхнәгә чыгып, нәрсәдер әйтте дә инде монда. Ришатлар, җәен татишкалар. Юк, мин әле бераз монда нәрсәгә шаккаттым. Монда татишкасы да килгән, Ришаты да килгән. Как так вместе сразу, им чтобы дуслаштырышын өчен, әйме? Сценарий язганнар дим дәйме тегене? Ә? Үтерә бу.
Уюк артистларның шулай бит алар сценарий буенча эшлиләр бит инде. Ну, белеп булмый инде. Без алар өчен хәзер нидер шул хәтлек теге. Без беләбез дип әйтә алмыйбыз. Юк, былай, былай тукта, былай.
Ну, тагын һәм моны э, теге гомумиләштереп әйме. Русские, обойтись, татары на сцену выходят. А! А! А! Дирсың шунда.
Салават Фәтхетдинов үзенең концертлар концертларын башлап җибәрде һәм беләсеңме, менә былтыр ул гастр былтыр ул концертларда булган тамашачылар әгәр бик күк ошатып бетермәгән булсалар, менә быел барганнар бик тә мактыйлар концертларны. Чынлап та быел концертны куючы режиссер да яңа дип ишеттем. Бәлки аның менә бу керткән яңалыклары булгандыр, әйме? Юк. Ләкин менә сүзсез концертлар инде туктыйлар. Гүзәл, мин күпме Казанда әйме? Мин 2001 елда 2001 елда килгән идем монда. Так. Якынча 22 ел мин Казанда әйме. Мин шул мин аның бер берсендә концертта булдым, не, сәхнә артында йөрдем мин анда, әйме, Камалда. Мин шушы 22 ел эчендә Салават Абыйның, Салат Закиевичның концерты турында бер начар фикер ишетмәдем, бер кайчан да. Бөтенесе, Менә менә хәзер былтыр- мин сиңа аңлатам, нәрсәгә. Халык
Яратып килә. Әйе, әйе. аның бер ике җырын тыңлый да ри, аңлыйсыңмы? Әйе. Ул легендар җырлар, ул хитлар, әйме. Мин э, кайсы җырын икәнен әйтә алмыйм, халык чөнки э, миңа мәсәлән аның Башка өч җыры ошыймы сиңа? Аның башка өч җыры ошыймы? Ул шулай җыела менә. Шунысы, тыңлап тор, монда бит әле Салават Фәтхетдиновның начар җырлавы дигән сүз түгел, ә аның былтыр куелышыннан бик үк канәгать булмаган кешеләр белән э, күрештем мин, хәтта ишеттем андый фикерләрне, минем туганнар арасында да булды андый әйбер. Быел, быел беренче концертына ук бардылар дип әйтәм. Һәм менә быелгы концертлары мактыйлар. Ярый, син болай дип әйт, Махмутов белән Барон куйганнар дип әйт инде, яздылар. Мин белмим, ә мин белмим. Мин беләм, мин беләм, Марсель Махмутов белән Барон Шакиров яздылар һәм режиссеры Махмутов. Менә бит ничек шәп.
Ләкин мин сиңа тагын бер тапкыр әйтәм, мин Салават Закиевич концертлары турында беркайчан да начар фикер ишетмәдем. Куелышымы ул, җырымы анда, биеме анда, постановкалар беркайчан да. Яхшы, Роберт, яхшы. Менә быелгысы тагын да яхшы дип сөйлиләр. Булды, тәмам. Әйе. Күпләрне борчыган мәсьәлә ул мобилизация турында бит инде безнең әйме мобилизациядән ю ю юк бернинди дә анда дулкыннар яңа дулкыннар турында түгел сүзем димәк мобилизациядән баш тарту өчен җинаять җаваплылыгы билгеләү турындагы канунны көз көне дәүләт думасы тикшерәчәк менә шундыйрак яңалыклар әлегә кадәр никтер бу мобилизация мәсьәләсе һәм ул тирәдәге сөйләшүләр куерганнан куера бара, әйме онытылмый бер дә, юкка чыкмый. Менә шунысы бер дә күңелле түгел. Гүзәл, син менә бу яңалыктан соң минем ашказанымның җылулыгы авырта башлады. Ашказаныңның җылулыгы авырткач, димәк, бу чынлап та сине бик борчый торган мәсьәлә инде бу, Роберт. Бик актуаль мәсьәлә. Гүзәл, тукта, син нәрсә, психологмы соң син? Нәрсә? Курсларга йөри башладым. Ә, мин бит сине күптән Синең белән беләм. сөйләшүдән соң мин шундый рәхәт булып китәм гүз әле. Шушы, әйе, әйе.
Беләсеңме, э, нәрсә генә, нинди генә яңалык булмасын мобилизациягә кагылышлы, әйме? Әйе. Бу әле ниндидер яңа дулкынны көтергә кирәк дигән сүз түгел. А, Бу сорау, Курыкмыйбыз. бу мәсьәләләр бит, әйе, моңа кадәр бер дә хәл ителмәде, бу мәсьәләләр моңа кадәр бер дә күтәрелмәде. Шуңа күрә безнең мобилизациягә кагылышлы кануннар